Иң беренче чиратта рөхсәт итегез, үзебезнең районыбыз башлыгы Нәҗип Нәкыйпич исеменнән, район Советы һәм башкарма комите исеменнән, шәхсән үземнең исемнән шушы зур чара белән тәбрик итәргә. Әлбәттә, татар халкы бөек халык, шулай бит? Татар халкының менә ризыклары, мондый аш-сулары бер генә илдә дә юктыр, шулай бит? Ә безнең татарлыгыбызны күтәргән, үзебезнең менә Юныс абый Әхмәтҗанов ул инде бөек шәхес. Үзебезнең инде яшь буынга үзебезнең киләчәгебезне, милли гореф-гадәтләребезне шулай бит һәрвакытта саклап, шушындый чаралар алар һәрвакытта узырга тиеш. Шуңа күрә

Барсам, җәярмен. Дип, балалар бакчасы тәрбиячесе буларак Юныс Әхмәтҗанов дәвамчысы дигән проект әзерләде. Май кистереп караганнар һәм гөбәгия пешертеп караганнар. Бәрәшенең камыры бер стакан кайнаррак суга Бер стакан сыек май, бер аш кашыгы майонез. Безнең данлыклы татар ашсу остасы Юнус Әхмәтҗановтан да бик күп балык ризыклары сакланган. Татар милли ризыгыннан тукталдым кыстыбыйга, кыстыбыйны данлап язган пешекче Юнус Әхмәтҗановтан. Итне табага җәелгән камыр өстенә салып, камырны Бәлешне өстенә камыр каплап бизәдек. Ул күпергәнче һәм шуңа салабыз бер стакан песок. Яхшылап тагын болгатабыз. Ак яулыгын яптым башкаема, оя кышын салдым билемә. Бисмиллахны әйтеп эчтән генә тотындым мин. Салдым мин үземне илхамымны. Илхам биреп эшләсәң, бөтенесе дә тәмле була. Соңыннан бәрәңгене ит белән бергә кушып,

Татар халык ашлары китабы килеп керде. Ә ул пак ясауның башта бер нинди серен дә белми телим. Иң беренче Юнус Ахмаджановның китабын ачып карадым. Юнус Юнус Ахмаджановның китабында пак ясауның сере бар икән. Пришла весна, пробудилась ото сна.
Штан чыгарылган йомырка, дүртенче катлам, угычтан чыгарылган сыр һәм шулай ук өстен бизәр өчен безгә кирәк булачак Чынлап менә чынлап торып караганда да шушы авылда Юнус абыйның, Юнус абыйның туган авылында да дип әйтик, шушында туганнары туган җирдә беренче тапкыр шушындый безнең фестивалебыз башланып китте һәм ул алга таба да дәвамлы булсын дип ышанасы кала. Катнашучыларга, шушында оештыручыларга бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә, чөнки һәр кеше дә үзенең вакытын табып, алдан әзерләнеп, без инде моны бер ай алдан, ай ярым алдан биргән идек игъланын, һәр кеше дә әзерләнеп, үзләре тырышып ясаган менә шушы Ризыкларын безгә тәкъдим иттеләр. Кеше, философ та, педагог та, сәгатьләр буе утлы плитә янында торучы металлург та булырга тиеш. Һәм минем менә шушы сүзләргә өстәп әле тагын һәрбер пешекче ул әле хатын-кыз, әнигә дип әйтәсем килә. Менә шуның өстенә алар барысына да өлгерә. Менә бүген дә бөтен җен, бөтен тән җылысын биреп, бөтен үзенең күңел җылысын биреп пешергән

Все легко и просто. Юнус абый, ул инде безнең безнең э, татар халкының э, ничек дип әйтим? Менә безнең үзебезнең әдәбиятыбыз, сәнгатебез, моңыбыз, җырыбыз бар име? Һәм безнең үзебезнең ашау культурабыз булган. Хәзер дә бар ул, әйме? Менә шушы ашау культурасын күтәрүче һәм аны менә бөтен дөнья күләм алып баручы Юныс абый. Юныс абыйны бик ярата, ул да мине барлык халыкка, район җитәкчеләренә дә, менә шушы авыл хезмәткәрләренә дә, шунда катнашкан бөтен конкурсантларга да бик зур рәхмәт. Чыннан да бик күңелле үтә бу Саф йөрәктән эшчәнлеген ул шулай. Барысына да менә шушы бәйгедә кем катнашкан, кайткан кунакларга, Фәридә апайга, Рәүя апайга барысына да бик зур рәхмәт безне шулай олылап кайтканнары өчен. Юлга китә мине җуар китә шуңа китә.